nĩngũthĩgĩrĩria aya thĩgĩrĩria mũranga nĩngũthiĩ mũranga ngone keni ndagatũrũkĩirie Mũthenya wa ũmũthĩ mwĩroreri nĩ ngwenda gũgũtarĩria kĩrĩra kĩa ũndũire witũ kĩegemaine na mũthuri na mũtumia hĩndĩ ĩrĩa mahikania. Nĩ tondũ mahikania nĩ thabarĩ mambĩrĩria na ti thabarĩ nguhĩ, nĩ thabarĩ ndaya. Na hau thutha nĩ njĩrĩgĩte gũgũtarĩria kĩrĩra kĩa mũirĩtu arĩkia kũhika nĩ akĩhuhagĩrwo mwaki. Naguo mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ngwenda gũgũtarĩria maũndũ marĩa matũmaga mũirĩtu ũcio magĩtũranie na mũthuri wake na magatũrania na njĩra njega. Na nĩyo na gĩkũyũ gĩtaũku wega tugaga njĩra ĩinie. Na mũirĩtu ũcio, mũtumia ũcio arĩkia kũhika tondũ agĩtuagwo Mũtumia nĩ mwana ũrĩa agĩciara wa mbere. Nĩ wega ngũtaarĩrie ngwĩre atĩ mũirĩtu, mũtumia ũcio angĩtuĩka mũtumia wa mũthuri wake, na nĩwe ũrakĩmũhikirie, na nĩwe megũgĩtũrania nake, nao nĩgetha mahote gũtũrania, mũtumia no mũhaka akorwo e mũtumia ũkũhota gũtumĩria maũndũ ma mũciĩ wake. Ũcio nĩ ũndũ wa mbere. Ũndũ ũrĩa ũngĩ, No mũhaka mũthuri ũcio aramũhikirie tondũ ariugaga ũyũ nĩwe mũrũme wakwa, ahote kũmũrũma na njĩra njega, amũrũme biũ na nĩgetha makĩhote gũtũrania. Arũmĩte mũthuri ũcio wake nĩ tondũ atarĩ nake ndangĩhota kũiganĩra tondũ we wiki nĩwe areririre na aratũma oime kwao na aroiga ũyũ nĩwe mũthuri wakwa na mũthuri ũyũ wakwa ngwenda gũtũra ndĩmũrangĩire na njĩra njariĩ mũno. Ũndũ ũrĩa ũngĩ nĩ atĩ mũtumia ũcio We mwene nĩwe ũrĩhuhaga mwaki wa riiko rĩake. Kwoguo mũtumia ũcio nĩ mũtumia ngatha, na mwaki wa riiko rĩake ndagetĩkĩra ũhore o rĩ. Egũtũũra mwaki ũcio aũmenyereire, nĩ tondũ nĩ kĩgongona, na ndakwĩrire nĩ kĩgongona gĩgĩthĩnjagĩrũo, na nĩkĩo akĩhuhagĩrũo nĩ nyaciarawe, na ngĩgũtaarĩria gĩkoragwo kĩrĩ na mahiga matatũ, rĩrĩa rĩmwe rĩrũgamĩrĩire ũngai, Rĩu rĩngĩ rĩkarũgamĩrĩra mwanake ũcio ũrahikanirie, narĩo rĩu rĩngĩ rĩkarũgamĩrĩra mũirĩtu ũcio, nĩ tondũ nĩo megũtũrania mogokanagĩra ũguo gwĩ thĩna na gũtarĩ. Ũndũ ũcio ũngĩ, mũtumia ũcio kĩrĩa kĩngĩ gĩgũtũma matũranie na mũthuri wake nĩ kũruga irio. Akĩruga irio icio agacoka agacioya akaihũra, Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ kwara ũrĩrĩ, nĩ tondũ mũtumia ũcio no mũhaka akorũo arĩ mũtumia ngatha, nĩguo ndagũtaarĩria. Ũndũ ũrĩa ũngĩ, mũtumia ũcio no mũhaka akorũo arĩ mũtumia ũĩ gũtũnga mũthuri wake, nĩ tondũ mũthuri nĩwe umaga na njĩra, tondũ nĩwe ũkiumaga riri agĩthiĩ kũmathĩra ciana. Mũthuri ũcio mũthuri ũcio akiuma na njĩra, agakĩaũrũo nĩ nĩ mũtumia wake, nake mũthuri ũcio... Indo icio cigakĩguna ciana na ikaguna mũtumia ũcio. Ũndũ ũrĩa ũngĩ nĩ atĩ mũtumia ũcio nowe waraga ũrĩrĩ. Ũndũ ũcio ũngĩ mũtumia ũcio nowe mwei wa gĩcegũ thĩinĩ wa mũciĩ wake. Tondũ mbũri iria cirehirwo nĩ mũthuri wake agĩũka na ĩmwe kana agĩũka na igĩrĩ, mbũri icio egũtiga mũciĩ ũcio, nake mũtumia tondũ nĩwe mũramati agakĩramata mbũri icio na, na, na agakĩihatĩra kũu nĩkuo ndĩragĩta kweya gĩcegũ kuma hau mũtumia ũcio nowe mwene wa ũri thĩinĩ wa mũciĩ na mũtumia ũcio nowe ũgũcoka mũthuri tondũ nĩ ũĩ tũthiaga na mahinda ta rĩu nĩ kũragethwo nowe ũrĩgetha na nowe mũtumia ũcio ũrĩgĩcoka ciagĩkinya kumagario mbeũ mũthuri agakĩruta igongona rĩa kũing'otha Nake mũtumia ũcio agagĩciumagaria agathiĩ akahanda. Wĩra ũcio nĩguo ũkoragwo ũrĩ wa mũtumia thĩinĩ wa mũciĩ na macio nĩmo magongona make. Na nĩ ngwenda mwĩroreri tũgũthiĩ o na mbere tũgĩtaũkagwo nĩ tondũ no tũrĩrũthĩrĩrio na magongona ma mũtumia tũkĩone ũrĩa makĩhana thĩinĩ wa mũciĩ. Thayũ thayũ.